Youtube Mirasym kanaly.
Nedir şa, umumy özünde deri keseli bar eken şol. Gijilewük bar eken endamynda. Heý gyzgyn adamdyr da ol, gaharjaň gyzgyn adam bolansoň endamynda deri keseli bar eken ol şuny ine şu Biz möýnüň ýokarsyndaky otur ata gelip, şo taýda bejerdik gitýär eken. Suwa düşüp, bir aýlap şo ýere gelýär eken-de, şo taýda özüne seretdirip, bejerdip, onsoň gidýär eken. Şo gelende-de bütin patyşalyk çadyryny, hemme zadyny alyp gelýär eken, dar agajyna çenli. Hemme adam wezir-wekilleri bilen, ýany bilenem on alty müň adam janpenakary bardy. Şuny alyp gelýär eken-de, Gündiz ýaňky gotur ataň suwuna suwa düşýär ekeni, garaz bir zat edýär ekeni. Gün ýaşar ekeni, şu uşak galaň hanlarynyň baryny jemläp, Nämäňiz ýeten ak, näme gerek size, näme etmeli diýip şu zatlary maslahat soraýar eken adamlardan, hasabat soraýar eken hemmesinden. Şuň birinde-de Temir serdaram çagyrypdyr bir dost höküminde çagyrypdyr welin, şu Eýranyň hanlary Şu Nedir şa Keýmirden gorkýar diýip düşünýär ekenler. Şuňa alaç edip bilenok Keýmirden gorkýar diýip. Olaň ikisinde dostara gatnaşyk barlygy üçin sylag bar ekendä birine welin, bulaň adamlar Eýranyň nemeler şundan gorkýar. Keýmirden Nedir gorkýar diýip kellelerine şoňňal pikir gelýär eken. Onsoň Hemme öz ýerli hanlaryndan hemmesinden sorap çykypdyr, hasabat sorapdyr, hemmesi aýdypdyr, gerek zatlaryny aýdypdyrlar, bolup duran wakalary aýdypdyrlar, bolsaň Keýmirem otyrmyşdynda, ýanynda Annaseýit wekilem bar eken, Amanmöwüş serdaram bar ekeni, ýene Ýegenoglan han diýip bir han bar ekeni, üç-dört sany oglanlar bile otyr eken welin, Teýmirden hem sorapdyr. Teýmir seň halkyň nähili, nähili ýaşap ýörsüňiz diýipdir welin. Ine beýlämiz-ä Hywa tarapy. Ine bu tarapymyzam ta Eýran halky. Bi demirgazyk tarapymyz gazak doganlary bilen serhetleşip otyr. Ine beýlämizem Buhar emiri bilen hiç kim bilen dawamyz ýok. Ynha çarwaçylyk bilen meşgul bolýas. Bi önümlerimizem bugdaýa, Mata zada çalşyp ýaman şükürana gatnaşykda gowy ýaşap ýörüs hudaýa şükür halkymyzyň ýagdaýy gaty gowy diýipdir diýe. Şeý diýipdir ol bir daýaw adam nazarkerde adam bir hywa telpegem bar eken kellesinde bura bura bolup duran ýaman hywa telpeklerini görenler bilýändir şony Şol biri-birinden aýratyn bolup gaýdýa-da, üç-dört aýlanýa, içindenem galam geçiräýmeli özem, e, gargaň elegi ýaly lowurdap dur-da ol. Şu Garagalpagystandan tohum bar, şol telpegiň. Goýnunyň tohumy Garagalpagystanda bar, Türkmenistanda ýok o mal. O Garaköldenem, Türkmendenem bolanak o goý, o goýun. Şu silkme telpegi o, o derejede alyp bolanak. Şol Garagalpagystandan gelenden soň Hywa derisi diýip at galan şoňa, Hywa telpegi diýip at galan. Häzir Daşoguz tarapda baramda soraýan men we şoň derisi tapylanak ýöne. Daşoguzyň bagşylary geýýä ony. Olar ýöne pessejik edip tikdirýälerde bir hili gelşiksiz, gelşigi gowy däl. Biziň, biziň ýaşulularymyzyňky ýaly beýik telpek däl-de. Onsoň bagş telpek diýýä daşoguzlylar-a oňa. Kellelerini ikiýaňaşa edende ikiýaňasy heçelenip Topbag bilen eýläk-beýläk geçip dur-da, bir owadan bolup geçip dur şeýdip. Ondan şonda şeýdip sorapdyr welin, ýaňky Büjnürdiň hany diýýä, ýaňky ýerinden turup Keýmire bir alňasaman, töwerek-daşyň äsgermeýä diýip göwnüne getirýän-de, Ilim, halkym, Diýip dursuň bir näme galalaňyz bar how siziň? Näme ýurduňyz bar soraýan zat şeý diýip dur weli. Aýn ha galtak gala, ow hatap gala, aý o mamur gala, aý bu taýda ýerbent gala zat diýip galada ýok hiç zadam ýok sanaýamy şunda şeý diýip. Halkam gaty gowy ýa ha ha galaň içinde şeýdip ýaşap ýörüs zat diýip dur weli. Hasam men kandan gahar gelýämiş muňa. Bilýärler diýýär-de, dogrudanam gala ýok diýýär-de. O garabamyň içinde-de oňa neme bom diýip diýýär. Onsoň şu diýip oturyşyny has şu Keýmiri geplemez ýaly edeýin-le diýip diýýär Urly han. Asyl türkmen adam ol. Hywa handan gaçyp gaýdypdyr-da, Eýrana raýat bolupdyr-da, durunda, şu wagt häzir galasynyň köne nemesi duram şoň durunda. Hawa, durundy. Şo galasynyň yzam bar, baryp gördüm men şo taýyp. Bir beýik depäň düýbünde şoň galasy bar. Ugurly han Keýmiri utjak bolup, gepde utjak bolup, Seň gyzlaňňyzy, gelinleňňizi biziň ýigitlerimiziň horlanyndan habaryň barmy? diýip aýdypdyr diýýär. Ondan Keýmir serdar ýerinden tarsa turupdyr-da, hiç zat jogabam bermändir-de, ýaňky kellesindäki gaty owadan hywa derisinden tikilen sirkme telpegini bula urupdyr-da, üstünde aýbožuny guryp oturyberipdir. Ondan Nedir şa, Keýmir, başga-da aýtjak zadyň barmy? diýipdir. Ýok, han, gep gutardy, diýipdir diýen. Ondan dymyşyklyk bolupdyr weli, Keýmir serdar Biz indi ýörejek diýipdir diýýär. Oglanlaryny alyp turup, çykyp gidipdir diýýär. Daşaryk çykyp, ýaňy daşyna çykypdyr welin Nedir şa oturan hanlara aýdypdyr diýýär. Keýmir serdaryň näme üçin telpegini bulabyryp üstünde oturanyny bilýäňmi sebäbini diýipdir diýýär. Aý bir kakabaş tekedir-dä, muň etmeýän zady barmy? Haýsy bir zadyny oň bir alga alar ýaly zady barmy oň diýipdirler diýýär. Ýaňky hanlar diýýär. Aý, onuň Nedir şa aýdypdyr diýä, Ugurly hana, Seň ýaňky diýen sözüň üçin etdi şony diýipdir diýä. Şu gepiň yşagyndan çykmasam, telpegim götüme bolsun diýdigi şoň, sen ýaman häzir bul diýipdir diýä. Keýmir aýdan sözüniň yzynda durýan adamdyr. Şoň üçin etdi şony diýipdir. Sen ýaman häzir bolgun şundan şeýläk eden işiňe Häzir bol onuň, diýipdir, diýýä. Äý, äsgeren atlar, diýýär-de, şo atlar, diýýär, şu Urul hanyň iki müňden gowrak atdyrysy, üç müň töweregi atdyrysy barmyşyn. Töweregindäki hanlaryňam içinde hiç haýsynda o derejede goşuny ýok, diýýär. Şu Urul hanyň goşuny illeňkiden kän ekeni. Äsgermezlik edýär eken, şoň gal şu buýsanan bolup özüne. Şeý diýip, bir çykyp gidipdirler weli ýaňky, ýa, Keýmir serdaryň ýanyndaky hanlary, batyrlary, Serdar kaka, bujagaşjaň, munça-munça adama hötde geldik ahyry. Muny bu gürrüňi goýmalyň-la beýdip diýýämiş indi. Keýmir serdar mydama diýýä, Şu oglanlar gylyjyny syryşyp dur ekenler weli, uruşjak bolup dyzaşyp durlar weli. Oglanlar, siziň Watan üçin şu uruşjak bolup duranyňyza begenýän men. Şu Watan gorajak bolýanyňyza begenýän welin, ýöne birgiden maslyk edip Adam ýeňeniň peýdasy ýok. Şuny az güýç bilen, az ýitgi bilen ýeňmäň alajyny etmeli. Birgiden oglany, çagany ýetim goýup ýeňeňde näme diýýär? Beýdip ondan ýeňiş däl ährin ol. Men siziň ynha hemmäňizi öýüňizden alyp gaýdýan. Ynha bir naýbaşy ýigitler. Indi yzyna nädip men maslyk erteýin ährin? Düşünýäňizmi şoňa? Şoň üçin diňläň. Şu birgiden maslyk bilen ýeňen ýeňişiň ýeňiş däl. Az ýitgi bile ýeňmeli. Şoň alajyny edip, diňläň men nämişin diýýär. Onsoň oglanlar köşeşýär ekeniler şeýdip diýýär. Onsoň bular şobada ertir şaýyny tutup, nemäň üstüne çozaly, Ugrulhanyň üstüne çozaly nämişindir-de. Şobada şony dikleşip, urşup ýeňjeklerini bilýärler diýýär. Ýöne olam üç müň sany adamsy bar, goşuny bar bolsa, olam bir boş adam däl ahyryn ol. Baryp eýdereýärler-le. Onsoň şoň üçin bir pursat arap, Bir wagt arap gezip ýör eken şeýdip. Muň üstünden bir bir ýyla golaýrak geçipdir. Indi ýaz aýlarynda diýýär, bir gün Keýmir serdar daşarda otyrka, bir dört-bäş sany atly gelipdir. Urly hanyň adamlary gelipdir. Keýmir serdara ýaňkylar atdan düşüp, Ýaňky edep bilen hemme salamlaşyp, Ugurly han ugratdy bizi. Ogluna öýerýär. Sizem toýa çagyrdy. Iň uly hormatly myhman bolarsyňyz diýip aýtdy, size gelmegiňize garaşýar Ugurly han diýipdir diýýär. Aý, gowy habar getirdiňiz, oglanlar, sag boluň. Taňryýalkasyn diýip, bular halatlaň diýipdir diýýär. Indi ýaňky ýanyndaky ýigitler diýä, ýaman ýokuş görýärler diýýä-de, ýaňky Ugurly handan gelen toýuň oglanlaryna halat bermäge bulara sypaýyçylyk bilen gepleşýänine ýaman gaharlary gelýämiş-dä welin, onda-da Keýmir serdaryň sözüni, diýen zadyny basybilmän, Aý, bular-a getirip halat beripdirler, ugradypdyrlar ýaňky Toý habar getiren adamlar ugradyp durlar we Ýan, oturyň oglanlar diýipdir diýýär. Ynha indi ar almaň wagty gelip ýetdi diýipdir diýýär. Bi myhmany kän çagyrar-da, Durna obaň içine adam sygmaz, o galaň içine adam sygmaýar muny çagyran adam diýip. Şoň üçin düz ýerde etjek diýip aýtdy toýuny. Daşyna çykyp, obaň daşynda bir tekiz ýerde, şo ýerde toý etjek diýip aýtdy diýipdir diýen. Ha, meň diýenimi edýäňiz boldy, indi ar alýas. Hany diňläň diýipdir diýen. Ine, iki müň sany atly adamy indi taýýarlaýas. Dönülen guýyny tapmaly biz, hökman şu taýda diýipdir diýen. Şolam Durundan on iki çakyrym aňyrda ýerleşen. Bir çakyrymam alty kilometr. Indi on iki çakrym diýýär. Şu Durnuň galasyndan, şu toý bolýan ýerden on iki çakrym daşlykda diýýär. Indi şoňa şu dönülen guýyny tapmaly diýipdir diýýär. Ata-baba öňden gadymdan oturylan ýer şo dönülen guýy diýilýän gaty suwy kän guýy ekeni. Şoňa men baryp gördüm. Şony baryp gördük welin bir aňyrsy bir bäş metrem ýok. Metr ýarym ýalyky diametri barýan guýy. Içinde-de suw, süýjem suwy bar ekeni. Baryp gördük, şo uruş bolan ýeri görmek üçin ýörite gidip gördüm. Şony edil şo wagt biz bardygam welin, aňyrdan bir süri goýun geldi. Ýaňkyň işläp duran bir dwigitelleri bar ekeni. Ýüpüni çekip, otlap, ýaňky dwigitel bilen suw çykardylar. Bir süri goýun Ýedi ýüz töweregi goýuna bar welin, şu içip doýup gitdi welin, ýaňy guýyň suwy azalanagam-da şoň üçin. Şoň gal bijaý gaty üýtgeşik guýy eken-dä ol. Şoň başynda otuz müň adam otursa-da, şo guýy şo suwy eýgerjek suw neme eken-dä, bijaý üýtgeşik guýy ekeni. Onsoň şony tapýas diýipdir. Men ony tapar ýaly adam taparyn diýipdir. Onsoň siz indi Şu gidýän goşuna men gitjekgär diýipdir. Siz aýdyň, Keýmir serdar ýaran-ak diýip aýdyň. Şuň galla-da indi gally, garrapdyr-da ýaran-ak diýip aýdyň diýipdir. Annaseýit wekil gidýär diýipdir. Onsoň Annaseýit wekil gidýär şuň diýenine diýýäňiz hemmäňiz. Bärde, diýipdir, ýolda Şu iki müň goşundan bir müň sekiz ýüz sanaksy pylan ýerde gizlenip durýar diýip, şum çyzgy çyzýar diýär-de, şu urşuň birküç gün öňünden diýär çyzgy çyzýar Kemir, Keýmir serdar, şu bolan waka edil çyzgy bilen ýöräp gidip barýar diýär. Şo derejede urşuň taktikasyna şeýle tilsimine bijaý gaty ökde adam eken-de, şo çyzgy boýunça-da ýöräp gidip barýar diýär. Şo taýda Ýegenoglan han bir müň sekiz ýüz san atly bile garaşyp durýar diýipdir. Iki ýüz sanaky atlyny alyp Annaseýit wekil bilen Amandöş serdar gidýär diýipdir. Toýhana barýaňyz. Toýhana barýaňyz-da toýa gatnaşyp sal iberilen zatlaryňyzy, toý nemeleri gowşurýaňyz. Gowy myhmançylykda bolýaňyzda gelnalyjy almaga giderler welin, Amandöş serdar bir ýüz gowrak oglany alýa-da gidýä, atbaşçy bile bile gitýä diýipdir. Sen gidýäň-de, gelni alyp, kerwen bile dolanyp gelýäň, orta ýola gelendir-dä Alla diýip, gyz bilen alyp gelinýän gelin bilen Nemäň gyzyny Tulpar diýip bir gyzy bar eken, ýaşy ýetip durmuşa çykarmaga taýyn bolup duran. Ugurly hanyň şu durmuşa çykmadyk gyz bilen täze çykan gelni Amandöş serdar diýilýän adam diýýär, hiç baryp Bir ylalaşmaly ýerik ugradylýan adam däldi hiç. Diňe iň soňky gylyjyňy çykaryp, paltar paýlaşýan ýeri ugratmaly ýa-da. O Gaýratediň, Näziň diýilýän zady bilen atdy. Onuň sen şu ikisinem at, düýeden agdaryp alaň-a. Nädip öldürip alýaň daşyndaky goragy, nädip alýaň? Şu gyz bilen gelni alýaň-da sen göni şu ýegen oglan hanyň duran ýerine Oýdak gizlenip durlan atlyň ýanyna gaýdýaň diýipdir diýip. Onsoň Duruna habar geler. Ýolda at daşyn taladylar, gyz bile gelni ogurlap gitdiler diýerler welin, Ugurly han atyny atlanarda kowarys yzyndan bulaň diýipdir. Kowarlar yzyndan ýaňkylaň. Gyzy bile gelnini halas etmek üçin kowar Dur nobaty boş galar welin, Annaseýit wekile, senem Ugrul hanyň aýalyny atyň öňüne alýaň-da, senem yzy bilen basyberýäň diýipdir diýýär. Ýaňky gelip, gizlenip goýlan goşunyň ýanyna gelýäňiz-de, birigip, göni dönülen guýa garşy at goýýaňyz diýipdir diýýär. Dönülen guýa barýaňyz, ondan soň yzyňyzdan özem şolar mes aty münüp kowurlar. Siziň atlaryňyz ýalak seýis aty minip kowmazlar, yzyňyzdan ýetjek gümany ýokdur, hiç diýipdir. Gaty arany açmaň dänin, bir goram edip geliberýäňiz, yzyňyzdan ýeterler öýdüp gorkmaň, ýetmeýärler diýipdir. Sebäbi duran mes aty minip kowar olar, garny dok aty minip kowurlar weli yzyňyzdan ýetibilmezler diýipdir. Dönülen guýa barýança-da altmyş kilometr ýol geçmeli, özem bir ýaz aýlary. Yssyňam düşen wagtlary ölüp, döndülen guýa gelerler, ýol beledi bardyr, döndülen guýudan suw içjek diýip gelerler bolup, biz gerek suwumyz alar dänin, döndülen guýyny uly sazak zat bile agzyny ýapyp, garagurumlap, ýapyp gömeris-de, şo döndülen guýy şemalyň güýçli geçýän ýerinde ýerleşen eken, şo Eýelik etmeseň diýýär, ýöne şeýle goýsaňam şemal ýaňky dönelen guýyny gömýär diýýär. Hökman agzyny ýapyp goýmaly diýýär. Onsoň tapyp bolanak diýýär. Üstündenem şemal geçýär-de, Guýy bara meňzänak diýýär-de, birhili bolýar-da gidiberýär şeý diýip diýýär. Şeý diýip, Gideris, aňryýanyna iki gum aňyrsyna geçeris däniň, garaşyp durarys o ýerde, diýipdir. Ondan aňyrdan suwsap gelen atlar bir ädimem ädi bilmezler ondan bi aňryk garşy diýipdir diýýär. Suwsuz adamlaram suwsuz ýykylyp ýatan bolarlar, atlaram ýykylyp ýatan bolarlar. Onsoň galaryny görýäs diýipdir diýýär. Indi dönülen guýyň ýeri bilinýämiş-de, edil özi tapylanak diýýär-de gömülen. Kim tapjak dönülen guýyny diýipdir diýip, adamlary üýşüripdir-de. Aý, birki sany adam biz tapýas şony, Serdar kaka diýipdir. Hany aýt, nädip tapjak? Aý, ynha, pylan ýerden gitmeli, pylan ýerik barmaly diýipdir. Bir han bolýa, sen entäk dur. Ýene birini getiripdirler diýýä, şüýem belet, çoýarlary gaty belet diýipdirler weli. Ondan öýlen-beýlen sorap durar, Aý, biem hana senem dur. Onsoň göbelerden bir oglan bar ekeni. Taňňy göbe diýip, ady Taňňy, tiresem göbe. Onuň şu oglan bilýär diýipdiler. Ol oglan ýaş ekeni. Bir on ýedi, on sekiz ýaşyndaky ýaş oglan ekeni weli. Sen nädip biljek, oglum diýipdir diýýär. Men şo guýyň ýanynda owlak-guzy wagty guzulgoýunlary bakdym. Edil şu guýyň düýbünde otyrkamam bir ot ýakyp otyrdym welin, bir towşanjyk turup gitdi welin, kesewimi alyp zyňdym welin, ýaňky towşana degmekdäni çoganynyň içine girip gitdi kesewim. Kesewimem alyp bilmedim diýipdir. Edil şo kesew bilen şu döndüren guýyň arasy On ädimem ýok, şu tap, ynha sen tapýaň bolýa. Taňňy göbe ýolberet bolup öňüne düşüp gidipdir diýýä. Onsoň şo Taňňy göbe bu guýyny tap beripdir Teýmir serdara. Bu guýyň üstüni açypdyrlar, bi atlaryny suwa ýakypdyrlar. Indi gerek suwlarynam alypdyrlar, sebäbi öz atlaram, öz oglanlaram suwsap gelmeli-dä hökman. Ýaňkyn ho iki egin aňryk gidip, Ýaňky suwlaryny taýýarlapdyrlar. Öz işjeklerinden başga-da ýene-de birgiden suwy alyp taýýarlap goýupdyrlar. Bi ýaňky diýilişi ýaly edipdir. Amandöş serdar gelin alyjy gelin alyp, kejebä ýükläp alyp gelýärkä, orta ýola gelendir-dä Alla diýip, ýaňky Atbaşyny ýany bilen gelýän goragam bar diýýärler. Goraglaň külüni çykaryp taşlapdyrlar däni. Bu gyz bile gelni atyň öňüne alýarlar-da, Şo ýegen oglan batyryň gizlenip duran ýerine garşy eňýärler şeýdip. O ýerde içinde galan adamlardan eňip gelýärler-de Ugurly hana gyz bile gelni alyp gaçdylar. Diýip aýdýarlar weli zähresi ýarylyp, hiç kimden garaw ýok hasap edip, hiç kimi äsgermän duran adam bütin goşunlaryny jemleýärler-de, ýaňky Alp Amandöş serdaryň goşunynyň yzyndan kowýar bular. Boşap galýar weli Annaseýit wekilem aýalyny atyň öňüne alýar-da, Gurly hanyň biem başgarak ýerinden öwrülýär-de gaýdyberýär. Bular jemlenýärler, Degen oglan hanyň goşunynyň ýanyna gelip jemlenýärler-de, barsy dönülen guýa garşy indi gaçan kişi bolup gaçyp başlaýarlar şeýdip. Gaçyp, indi görnük gidip barýa diýýä-de, ol iki müň atly gaçyp barýa diýýär ahyryn. Gaçyp barýa goşun welin, gaçyp gidip barýa, yzyndan tozan, ala tozan bolup gidip barýa. Onuň nirden barýaka diýmek gerekkä, le, bir, bularam yzyndan Ynha, ýeteris diýip kowup barýarlar, şeýdip, şeýdip gidip barýarlar. Dönelen guýyň deňinden özüniňkiler geçipdir welin, oglanlaryna görkezipdirler, geçip aňryk gitmeli, pylan ýerik diýip, atlaryny eltip, atlaryny adamlar suwa ýakypdyrlar-da, guma ýaplanyp ýatmaly diýýär-de garaşyp. Onsoň bi Urly hanyň goşuny gelipdir-de, dönelen guýyň çak bile ýerini bilýär eken weli, guýy tapylanak diýýär-de. Atyň üstünden oglanlar diýýä, özüni ýere taşlaşyp. Atlaram suwuň ysyn alýa-da, nirdedigini bilenok, ýer sermesip ýör diýýä-dä, şeýdip diýýä. Ondan Keýmir serdar diýýä, Göz ýiti oglanlary goýupdyr diýýä, serediň, jylawyny süýräp ýören at görünse, bäş-alty sanaky aýdyň diýýä diýýä. Jylawyny süýreşip ýören at gördüňiz, aýdyň. Eýesi üstünden ýykylyp. suw özleşip ondan oňa gezip ýören at görseňiz o gözi ýiti oglanlar aňyrdan seredip oturan oglanlar diýe dört bäş sany ata jylawyny süýräp gezip ýör Serdar kaka diýe indi boldy çozuň üstüne diýipdir diýe garşylyk görkezende gylyç ulanyň ýogsam gylyç ulanma diýip aýdypdyr diýe muň üstüne çozuk gelipdirle weli ýaňky suwsuz oturan esgerler diýede Suwdan öljek bolup suwsuz duran goşunlar diýýär, atlary depip öldürseň ýörejek gümany ýok, dur diýýär. Ata mineniň bilenem ýörjek, daşyny ört. Üýşüp-üýşüp diýýär, Namaz okap duran haýsy, azan aýdan bolup duran haýsy diýýär. Bäşlek-üçlek garşylyk görkezen bar eken bolup, bularam gylyçdan geçiripdirler. Onsoň Urly hanyň diýipdir diýýär, janpenakärleriniň ýanynda meşik-meşik suwy bardyr. Ol yzyna gaçar bolup kowalan boluň däneýin, ýetmäň yzyndan diýipdir diýýär. Barsyn obasyna. Aýalynyň gidenini bilsin. Onsoň, neme diýýäňiz, yzyndan kowup ýetip, barsyn öldürmäň diýipdir diýýär. Onsoň muňam yzyndan kowalan kişi bolupdyrlar-da, ýetibilmedik bolupdyrlar. Onsoň bu goşun durşuna bir Elli-altmyş sany adamsy ölüpdir, Ugur hanyň goşunyndan garşylyk görkezjek bolanlary, galanlaram tutuşlygyna üýşüp-üýşüp ýesir düşüpdirler diýýär, topbak-topbak bolup. Olaram diýýär, elli-elliden gumuň içini aýrypdyrlar däniň, ýaňkylara ölmez ýaly çalaja suw beripdirler her gaýsyna diýýär. Ugur hanyňam yzyndan esli-erik kowalapdyrlar-da, Biem ýetdirmän obasyna baran kişi bolupdyr welin bütin obaň adamlary ýaşululary garaşyp taýýar bolup durlar indi gyzy gelni aýaly getirermikä Urulhan diýip garaşyp durlar diýen. Gelipdir wellä han onnoň Nätdiň how han hany gyz gelin Aý gyz gelnedi el ýetmedi guýyny tapmadyk atlamyz suwsuz oglanlar suwsuz bary ýesir düşdi diýipdir diýen. Sen Aýalyňam äkitdiler, ondan habaryň barmy? diýipdir, diýýär. Aýalynyň äkidileninden habaram ýok eken, diýýär. Şu gyz bile gelniň gidenini bilýär, diýýär-de. Onsoň ýaşulularyň içinden, diýýär, öz adamlaryndan biri, diýýär, aýdypdyr, diýýär. Bi galalaň hanlaram dargamandyr eken, dur eken, bi näme maslahat bil, näme habar bile gelýärkä diýip, diýýär. Dur eken weli, diýýär, Keýmir serdar Şu beýleki galaň hanlary kömekleşäýeýin diýse, häzir bolup duruň, diýip, oglanlara tabşyryk beripdir diýäsedi. Beýleki galaň adamlaram goşun alyp gelip kömekleşeýin diýseler, häzir bolup duruň. Ýaňky ýaşululaň biri diýýär, ýerinden turupdyr-da, Urul han Keýmir serdary diýen zadyňdan-ha ýadyňa düşýämi? diýipdir diýýär. Şu gepiň şagyndan çykmasam, telpegim, götüm gobarsyn diýeniň, gürrüň Nediriň aýdan zady ýadyňa düşýärmi? Ynha, şo waka şu diýipdir diýen. Ynha, goşunyň-a hemmesi gyrlan gyrlypdyr, gyrylmadygam ýesir düşüpdir. Indi gelip, biziň barymyzy äkidip Hywada sataýyn diýse, satybilýä keýmir şu wagt diýipdir. Ýöne biziň pikirimizçe etmez şony diýipdir diýýär. Seň ýöne şu diýen gepiňden çykmak üçin edilen zatdyr şu. Sen ýöne ýeňileniň bille otur diýipdir diýýär. Onsoň o galaň hanlaram diýýär, Ýagyň özüňe nesip etsin diýip dargap-dargap gidiberipdirler diýýär. Indi Keýmiriň kömekleşeýin diýen adam tapylmandyr Ugurly hana diýýär. Beýleki bir giden tas bir ýedi-sekiz sany han barmyş-da. Pöwrizäň hanam bar diýýär, Adyberdiň hanam bar diýýär. Şo wagt garaganda zatda-da Eýranyň dykmeleri otyr eken-dä şo wagt. Munuň hemmesi dargapdyrlar-da, Ýagyň özüňe nesip etsin, özüň diýdiň, özüňe muna görýäň diýip gidipdirler diýýär. Onsoň ýaňky käýinen ýaşuly aýdypdyr diýýär, Indi nemetseňiz men ertir töwella gideýin diýipdir diýýär. Eger sen razy bolsaň. Sen ýöne şoňa razy bolmasaň, seň gelip barymyzy tutup häzir äkitsaha äkidibilýär şu wagt. Kemir seň bile deň bolsa, Hywada, Buharada biz satybilýär durşumyza diýipdir diýýär. Seret ynha ez bolşuňa. Ýok, şuňa töwella git diýseň, meň diýen adamlam bilen on-on bäş sany adam alyp men töwella gitjek. Keýmir ýene-de senden arkalydyr, men baryp, gaýrat et-de ber diýsem, berer gyzyň gelniňi diýipdir diýe. Adamlar bile gitsek diýipdir diýe. Ondan Gurly hanyň demi çykanak diýen, utulanyny bilipdir diýe, goşuny ýok, bir özi diýe-de, ýanynda-da bäş-alty sany janpenakäri bilen özi bar diýe. Ondan ertir irden Şo maslahada gelipdirler diýä, ýaňky agyzly adam diýenini etdiripdir, bulara düşünipdirler diýä. On-onki sany adam bolup diýä, indi töwella diýip, dönülen guýa garşy ýöräpdirler diýä. Keýmir serdaram ýolda garawul goýupdyr diýä. Serediň, goşun gelse, bir ot ýakýaňyz, eger töwellaçy gelse, iki ot ýakýaňyz. Eger goşun gelse, taýýar bolup, goşun taýýarlap durmaly. Eger töwellaçy gelseler, Başga bir hili çemeleşmeli diýýärdi oňa. Onuň iki ot ýakypdyr diýýär ýolda goýlan adamlar. Gelen adam on-on iki sany adam geçipdir deňelerinden weli, kelleleri selleli, beýleki ýaşuly adamlar, harby adamlar däl diýýär-de. Onsoň töwellaçy barýar diýip, iki sany ot ýakypdyrlar weli diýýär. Keýmir serdar diýýär, Ýaňky dönülen guýy ýapyk diýýär, şo wagtlaram ýapyk dur, ýaňky aňryk çekilen ýerinde giden meýdana haly ýazyp goýupdyr diýýär. Haly ýazyp goýupdyr-da diýýär, gyzyny, gelinini, aýalyny, üçüsinem bir ullakan sazaň şagyna hiç adamsyz oturdyp goýupdyr diýýär. Onsoň goşunlaram daşynda dur diýýär, bir alamat kän goşunam ýok, oglanlar köpüsi görünmän duran goşunlar diýýär. Ýaşulyrak adamlar, bir nemelerem ýaňky halyň daşynda üýşüp duran esger hökmünde durlar diýýär. Ýaňky töwellaçy adam gelipdir diýýär. Ondan salam berip gelipdir diýýär. Töwellaçy gelende, günäsini boýnuna alyp gelende, türkmençiň düzgünine bilindäki guşagyny boýnuna atyp gelýär diýýär. Şu guşagyny boýnuna atyp geldigi, boýun bolup geldigi. Ondan o ýerde harby zat ýok. Diňe gepleşmeli. Şu boýnuny boýnuna guşak atyp geldigi, ýeňildim, boýnumy aldym diýip geldigi, ýesir düşdüm manysynda geldigi diýýärdi. Goýun boýunlaryna guşaklary atylgy diýýär hemmesiniň diýýär. Ondan getirip kabul edipdirler diýýär, oturypdyrlar diýýär. Oturypdyrlar weli bu töwellaçylar geplemändirem diýýär-de. Keýmir serdar aýdypdyr, Adamlar, siz bilen hiç hili duşmançylygymyz ýok diýipdir diýýär. Siz bilen hiç hileki duşmançylygymyz ýok. Diňe Urly hanyň şu ýaramaz gepiniň şagyndan çykjak bolup etdik şuny. Han-a gyzam dur, gelnem dur, aýalam dur. Adyny tutýan adamam ýok, diýipdir diýip. Siz ýöne Urly hanyň şu ýaramaz gepiniň şagyndan çykyp, şuny dyzyna çökermek üçin etdim men, diýipdir diýip. Onýança diýýä, Urly hanyň aýaly diýýä, ýerinden turupdyr-da diýýä, ýaňky gelen ýaşululara diýýä, Serediň adamlar diýipdir diýýä. Ine şu Durnyň galasyna tekelerden bir aýal ýa bir gyz barsa, mollaňyzdan başlap hemmäňize çenli men aljak-da, men aljak diýip, üstünde uly goh turuzýaňyz. Ynha, gelenimize näçe wagt boldy şu taýky, ýekeje adam adamzam tutanak diýip diýýä. Biliň tapawudyňyzy diýdi. Eger şu wagt bular şu näme etse bizi edäýmeli ahy. Biz ýesirdirem öýtmedik özümizi şulaň ýanynda diýipdir diýdi. Şoň galady seretdi bize Keýmir serdaryň adamlary diýdi. Onsoň o ýaşulam diýä biz adam biz günäkär däl şuňa halk günäkär däl Ugurly hanyň Ýöne bir eden-etdiligi şundan äsgermezliginden bolan zatdygyny bilýäs. Sen Ugurly hany bagyşlamasaňam şu halky bagyşla-da, muň gyzyny, gelinini, aýalyny ber. Aramyzda hiç hili nemelik buruşmançylyk mundan beýlägem bolmaz. Ine, şuňňalak diýdi weliýa. Keýmir serdaram aýdypdyr. Ýaňky gelen töwellaçylara diýýär, Hana gelinem, gyzam, aýalam dur diýipdir diýýär. Muny hakynda gürrüň ýok, goşunyňyzyňam elli adam töweregi ölüpdir diýipdir diýýär. Ýaňkylaň meýdine oglanlar zaýalanmaz ýaly seredendirler diýip diýýär. Agyr ýaralylaryňam äkitýäňiz, galanlarynam ýesir edip saklaýas. Haçan şu galalardaky zyndanda galan türkmenden ýekejesi galman boşady diýlenden soň, ynha, iki müňe golaý goşunyňyz bar, Bularam berk goýberýäs. Bolmasa-da, halkyň bile bile äkidip, Hywa äkidip, Buhara äkidip satarys diýipdir diýýär. Ynha, serediň diýipdir diýýär. Onsoň adamlar demini çykarman otyrmy şunlar, bar, bolýa diýip wellýär. Ynha, töwellaçy ýaşuly ada aýdypdyr diýýär. Şu ýesirleňňem gelinini berjek, Urly hanyň aýalyny berjek, gyzynam berjekgäl diýipdir diýýär. Bu aýala-da aýdypdyr diýýä. Sen gaty görme şuny. Seň öz çykaranyňdaky ýerden hem gowy ýerik ýigidiň gowusyna saýlap bereris. Aramyzda duşmançylyk bolmaz ýaly guda gatnaşygy bolsun diýip alyp galýan gyzyňy. Başga hiç zat ýok diýipdir diýýä. Aýalam diýýä, elini döşüň üstüne goýup bolýa, razy men diýipdir diýýä şeýdip. Indi bi adamlar eşidipdir diýýä-de, Gyzyňy alyp galyp, oglanlaň birine berjek diýenini diýer. Bu hanyň gyzy ýüpek eşikgilje gezip ýören, ýaşam ýeten gyzmyşyn, pisse, maňyz, hurmajy giýip ýören ilden zat tapmaýan wagty ýalpyllap duran gyzmyşyn weli. Bi serkerdelerinden başlap oglanlara çenli barsy alarman bolup diýä, kelleleri diýä gülälekgil lepäň üstünde gezip başlapdyr diýä-de. Annaseýit wekile çenli diýýär, Serdar kaka, maňa beräý şuny, ýagny Tulpar diýilýän gyzy. Maňa beräý, Annaseýit wekile çenli diýýär, Serdar kaka, maňa beräý bu gyzy diýip durmuşyn nesip. Aý, ýok, inim, saňa bermäli. Sen türkmene gerek adam entek. Sen entek türkmene gerek adam, saňa bermäli muny diýipdir diýýär. Onsoň ýaňky Taňňy göbe diýilýän yzçy oglan bar-a, şolam Serdar kaka, maňa beräý diýipdir diýýär. Ýok, saňa-da berjekkä köýjek diýipdir diýýär. Saňa-da Kekäňiň gowy gyzyny alyp bererin weli ýöne saňa-da berjek kän diýipdir diýýär. Onsoň, Aý, oglan bar diýýär, ylgap gelip, Serdar kaka, maňa ber, atdan düşüp, ylgaşyp gelip şeý diýýämişsinler weli diýýär. Kimlerden borsuň? diýip soraýar diýýär ondan. Aý, pylan tireden. Kimiň oglusyň? Aý, pylanyň ogly. Ýok, sen bu gyzyň han-hatyrasyny saklajak adam däl. Bar git, berjekler saňa diýýämişsin diýip. Aý, onsoň ýene biri gelip diýýämişin welin, ýok. Sen muň han-hatyrasyny sakla bile-gä. Sen atasy, enesi bilen gatnaşybilmersiň. Saňa-da berjekgär. Bar git diýip dur welli-ä. Ahyr bir oglan diýýä, atdan böküp düşüp diýýä, ýaňky Tulpar diýilýän gyz aýaklarynyň ikisinem uzadyp otyrmyşyn şeý. Hiç zatdan, hanyň gyzy diýýä-de, hiç zatdan bu Keýmir serdaram muňa eýelik edip oturanok, aýaklaryny uzadyp, şeýdip otyrmyşyn-da. Onuň injiginde açyk ýeri barmyşyn ýa, gyzyň köýnegi bilen nemäň arasyndan weli, bir oglan böküp düşüp atdan ýa ýaňky injigiň açyk ýerini tutup durdy. Serdar kaka, Ber maňa şu gyzy diýip ýapyşyp ýatyrmyş diýä. Çek eliňi, mekrup iş etdiň, binikamy nämä eliňi degirdiň, aýyr eliňi diýipdir diýä ýaňky-da. Aýyrypdyr weli ýa Serdar kaka, Ber maňa, kim borsuň-ow, aý, Garaöýerme durnaga. Muň han-hatyrasyny saklarmyň bu gyzyň, saklaryn. Ejesi-kakasy bilenem gatnaşyk saklarmyň? Saklaryn. Seňki şo gyz diýipdir diýýär maňa şeýdip. Ondan muny ýaňky tulpary şol oglana beripdirler diýýär maňa şeýdip. Onsoň aý bir wakalar bir düzelşip gidipdir. Ejesi bilen gelini alyp gidipdirler. O gyzam ol oglana beripdirler. Onsoň Gyzylarbatda Birki ýyllykda mundan öň Atdagurbangeldi diýip bir mirasgär ýoldaşymyz bardy weli, şu pahyr bir ýaşy könelişen adam dünýeden gaýtdy-da, bizem üýşüp bir giden adamlar bolup muň patasyna gitdik, ýedisi geçmäkä-dä. Ondan bardyk welin, o baran ýerimizde onsoň ýene-de maňa han bir zat pata ýerik barýaňam ol gün ýokda-haw, mollum bir zat gürrüň bersene! diýip, gürrüň ber diýdiler weli ýanymdaky oturanlaňam biri şol Teýmir serdaryň Urly handan aralanyny aýdyp bersene diýip, aýt diýdi-de. Menem şu ýaňky size aýdyp beren gürrüňlerimizi gaýtalap aýtdym muny şeýdip welin, ýaňky Bu atda Gurbangeldiň info tire ekeni. A biz diýdi şo biziň tirämiz müküripler-dä diýdi. Şol oglan bar-a ýaňky tulparyň aýagyndan tutanlar. Mekruw iş etdiň, çek eliň diýilýän mekruw soň müküripler bolupdyr ekeni. Olar ony bir bir sypaýyçylyk edipdirler dälin. Ondan Keý Mirsezaryň neslindenem bir adam bar welin, başga bir zatlar diýesi gelip gidip barýa adamyň. Sen dur, dur diýdim. Gör bu nähili sypaýyçylyk edip gowy edip aýtdy muny diýdim. Ýaňky şu biz diýdi, şu oturan adamlaryň bary Tulpar enemiziň nesilleri dälha diýdi. Şo injiginden tutan oglanam biziň atamyz, Tulparam enemiz Indi biz şondan önen adamlar-da, göreýin şu zatlar şu türkmeniň gürrüňiniň dogrudygyny aýtjak bolýan-da men size. Ine şeýdip, hakyt şol hossarlaryny tapdyk şeýdip bir pata ýerde. Ine şeýdip, şol adamlaň şo gürrüňleri, şu türkmen agaň beren gürrüňinde hiç ýalan zat ýok. Sebäbi hiç özündenem goşanak şuny, şu wakalar ýaman ýerbe-ýer bolup, Indi şuň yzyndan subutnamasyny aýdýanym şoň üçin aýtjak bolýan şu ata-babalarymyzyň şu aýdan gürrüňleriniň hemmesiniň ýaňy takykdygyny. Onsoň bu gürrüň şeýdip galypdyr, Ugurly hanam Ugurly handanam aryny alypdyr welin, ýene yzyndan Nedir şa Keýmire sargyt edipdir, gelsin diýip. Indi Keýmir serdar sargyt edipdir, indi Ugurly hanyňam gyzynyň birini Ýaňky Nedir şa oglunyň birini alyp beripdir. Ikisiniň Ugurly han bile Keýmir serdaryň, neme, Nedir şaň guda gatnaşygy bar eken ikisiniň. Indi muň garyndaşy-da guda gatnaşygyny masgar eden-dä Keýmir. Indi bi biziň adamlarymyzam onda muny bu gohy eşidipdir-de, Nedir Keýmir bilen Başga bir galaň hanynyň ýerini çalşypdyr. Şuň gözüniň öňünden gitsin biri-birine şuň soňy gowulyk bile gutarmaz diýip, Ugrul hany durundan aýrypdyr ondan. Muny başga ýerik geçiripdir. Iň soňunda Ugrul han şu wagt gepiň gidişini aýdaýyn men size gidip barýaka, Dagystany basyp almaga gidende şo taýda Ugrul han ok degip ölüpdir.